Салем Дастаар үтүө күнүнэн доҕоттор! Бүгүн мин эһиэхэ кыһыҥҥы Алматы куоратыгар көрүөхпүн баҕарабын. Бардыбыт миин кытта күүлэй дии. Биирдэ өйдөөбүтүм Алматыны үксүн сайынын эрэ усталлар эбит, эбэтэр барыта көҕөрөн, чичирээн турдаҕынан. Ол быһыгар Алматыга Алм- эмиэ кыһын буолар ээ, хаар эмиэ түһэр. Ол хаар түстэҕинэ эмиэ олох ураты туспа көстүүлэнэр, киэркэйэр. Бүгүҥҥү видео мин туристическай эрэт сирдэри көрдөрүөхпүн баҕарбаппын. Бу күннээҕи Алматыга олохтоохторо ханна дьаралларынан, ханнык уулуссаларынан хаамалларынан, хайдах сиргэ олороллорун көрдөрүөхпүн баҕарабын. Дьэрэ доҕоттор, көрүҥ эрэ, хайаларбыт бүгүн көстөн тураллар. Ол аата дьэ үчүгэй күн үүммүт эбит. Бу күн иннинэ икки күнү быһа хаар түспүтэ, ол иһин халгыммыт ырааһыран, Киһи таһырдьа хаамарыгар даҕаны бэп буолбута, тоҕо диэтэххинэ, ураты күннэргэ, атын күннэргэ Алматы саамай куһаҕана диэн халгына, олус буортуйар, смог буолар, олох амтаҥҥар, тылгар буоллаҕынан туох диэх өһөбүй массыына буруотун ыһыта, өссө туох эрэ буруотун ыһыта, хадырык буруо, буруо, буруо курдук буолан хаалар. Ол да буоллар бүгүн мин булаанан хатыы ырыттым, куораты биир гына хаамным уонна салгына дьэ бэт ыраас этэ. Бээ, историяны өҥөйөн көрдөххө, Алматы хаһан э, үөскээбитэ Хубу диэн чопчу ким дэтэр кыа суох быһа холоон тыһыынчаттан тахса сыл аннара өттүгэр. Сэбиэскэй союз кэмигэр бу Алматы киин куорат буолан турбута уонна манна Сэбиэскэй союз архитектурата дьэ харахха быраҕыллар. Бу маннык тиэргэннэр элбэхтэр, ханнык баар Россия куораттарыгар майгынныыр диэххэ сөп. Бу маннык намыһах этээстээх дьиэлэр элбэхтэр. Бу кэлиҥҥи эрэ кэмҥэ иһин хаҥаһылыы оҕус иккитиһин чаһыллардаахтан тутуу барбыта. Бу көрөргүт курдук мас бөҕөтө үүнэн турар дии. Бу сайынын дьэ бэрт көҕөрөр уонна дьиэлэр көстүбэт буолаллар. Алматыы бу ахсынньыйга бэрт киэркэйэр, Саҥа дьылга бэлэмнэнэр. Ол аата куорат эрэ буолбакка, бизнес эмиэ үрдээн бэлэмнэнэр, тас көрүҥүн киэркэтэр. Дьэ, наһаа үчүгэйдии хараа хамныыр маннык кэрэни көрөн. Алматы олус күөх куорат, манна элбэх пааркалар бааллар, сквердар, ол иһин була киһи куораттан һылайдаҕына наҥаардас маннык кырык-кырык ый паарка иһигэр киирэн олорон чуумпурар уонна уоскуйар. Ону бу кыһынын даҕаны манна элбэх киһи күлэйдиир, дьаарбайар, сылдьар. Онно-манна хаамар, онньуур сиир, бэл элбэх. Бу маннык ыллыктарынан киһи бара турар, бара турар уонна сыдьан эрэҥҥин көрдөххүнэ кыдьык дьэ үрдээн киэргэтии бара турар эбит. Бу сырдьаммын көрбүппэр ото олох тохтобула-хоох үлэһиттэр барытын киэргэтэллэр да киэргэтэллэр уонна маннык мас бөҕөтө үүнэн көҕөрөн турар Күһүҥҥү алматыга мин тугу сөбүлүүбүн дии кылгас кыһынын кылгас уонна сылаас кыһынын сөбүлээтим манна хаар түстээннэн ото оһаабыта балтараа эрэ ый курдук ыһытар уонна бу көрдөхө хаар бөҕөтө ыһытарын курдук гынан халаан бүгүн сылаас плюс икки градус тыала суох бу алматыга наһаа тыала суох холобура санааны кытта тэҥнээтэххэ астынаа баччаларга маннык таҥастаах сылдьыбаккын ныччуу на тыал да тыал буоллаҕа дьэ мин икки ыллаата быһылаата ахсын ньыйга астынаа түбэһэн мороммун өлөспутум тоҥоммун олох кэһэйбитим хаһан да кэһэйбэтэхпин тоҕо диэтэххин онно наһаа күүстээх тыллаах этэ уонна алматыга туу сөбүлүүрүм диэн кыһын Кыһын буоллаҕына бу оҕолору кытта даҕаны тахсан ханнара сылдьар сириҥ элбэх. Холобура, хаҥкыылыы сылдьарбытын биһи сөбүлүүбүт. Хомойуох иһин мин буоллаҕына ол хайаттан хайыһардаах түһэр баҕа санаам суох, сноуборд да сатаабаппын, ол иһин буоллаҕына мин кыһынын дьэ хаҥкыылыырбын кэтэһэбин уонна манна хаҥкыылыахха диэтэххэ кырдьык туох баар условия барыта баар, оройуоннарынан чугастыы дьоҥҥо маннык аһаҕас сиргэ хаҥкылыыр катоктары тэрийэллэр, ол иһин онно дьэ хаҥкылаан киһи астынар. Үсүһүнэн, туох чэй баарый дии кыһыҥҥы алматыга. Хайта эрэ барыта биир кэмҥэ бириэмэ тохтон хаалар курдук. Эмиэ даҕаны ылаас, эмиэ да тымныы, кыһын диэн билэҕин. Ол да буоллар, син биир Туора үчүүй, биир булаан. Мин холобур сөбүлүүбүн кофейналарга сылдьарбын, кыһынын өссө хайда эрэ э романтичнай баҕайы маннык эйгэлээх баар буолан хаалар. Онтон ыстынабын уонна тиһим биир саха киһитэ хаара суох сатаммат буоллаҕа дии хаарга һимбиир тардыаҕын һимбиир хаар ахтаҕын уонна хаар түстэҕинин сүрдэҕин диэн үөрэҕин дьоллоноҕун уонна да бу куорат ортото сылдьан эрэҥҥэ ханна эрэ маны чуумпу ойуур иһигэр баар курдук сылдьарын наһаа үчүгэй аны ойуурга эрэ буолбатаххын ол һимбиир аттыгар массыыналар иһин баалар һимбиир куорат баар ыраах тиэрбэккэҕин эрэ маннык кыһыҥҥы ойуурга киирэн хаалыахха сөп Алматыга биир дьикти баар сэп, холоор биһи үөрэнэн хаалбыппыт куорат киинэгэр сылдьарбытыгар дии. Манна куорат киинэ диэн суох. Ото баарын баар, ол гынамра онтукабыт буоллаҕынан биир эрэ иһир буолбатах. Сылы маннык оройуон хас да уулусса киирэр. Ону Алматыга золотой квадрат диэн ааттыыллар. Ол ата бу манна хаамай уруккута били

Олус сөбүлүүр сылдьар сирдэрэ олохтоохтор даҕаны сирдээн манна хаамаллар, дьаарбайалар уонна манна ааһан иһэн мин көрдөрүөҕүм эрэ куорат саамай бастыҥ кэрэ харыйата баар буолуоҕа. Мин аан бастаан Алматыга икки сыллааҕы да кэлэн баран саамай өйдөөн көрбүтүм үрдээҕин ыраастык туталлар куораттарын хаар түстэ даҕаны үлэһиттэр бары тахсаннар барытын ыраастыыллар Сыыйа-баайа бу куорат киин харыйатыгар кэллибит. Бу хонунарга аахпыппынан бу йыл Үрбэ икки харыйа турар үһү куораты киэргэтэн. Куоракка атыы иһдьэммин мин куруук уолбун барытын уларытан ааһабын уонна ол иһдьэммин соһуччу наһаа үчүгэй иһирдэрэй маҕаһыыннары булан ылабын. Бу холобура кып-кыра кый маҕаһыын көстөр-көстүбэт буолан турарыгар киирбитим манна была ретро винтаж маллар атыыланаллар эбит сэ бу маҕаһыын уратыта диэн били хэбискэ хойуус биһи оҕо хааспытынааҕы эрэ предметтар буолбакка ону тэҥэ бу казахстан бэйэтэ ураты туохтара диэх үһү мала хаба барыта атыыга бар Мин наһаа сөбүлүүбүн холобур бу хибискэһэ уйустанааҕы харыйа онньуурдарын, манна өссө элбэх пластинка арааһа баар этэ. Онон олус астынным, бу үһүргэ киирэммин барыта хэтта эрэ урукку, инники, билиҥҥи, аныгы ааспыт кэм икки ардытыгар баар буолан хаалбыт курдук санаммытым. Маннык маһаһыннары дьоннор манна наһаа сөбүлүүллэр, астыналлар, ону үрдээн буолаанан бу бэйэлэрин историяларын тута ыһыддьалларыттан мин көрөммүн үөрэбин уонна бу аныгы харҕанан холобур бу худуоһунньуктар үлэрэ үлэлэрин постергынан атылыыллар эбит. Холобур кимин тириһиргэтээҕинэн бу маһын ханна баарын мин эһиэхэ этиэҕим. Бу маҕаһыыҥҥа мин өссө хайаан да төннүөм дии санаатым, э, тугу ыларбын биллим, көрдүм, тутан хабан аастым. Күдьүк оҕо ааспар да төннөн ыллым уонна маннааҕыга да билиҥҥигэ даҕаны ол эрэ мин салҕыы барыахтаах сирбэр баран иһэбин. Бу билигин буолаанын эмиэ биир пааркаҕа кэллим. Бу эмиэ уратыһыыр Манна мин астынарым диэн сайынын олус сөрүүн буолар. Уонна ардах кэнниттэн манна эмиэ көҕөрөн салгына ыпыраас. Бу Вознесенскай храмҥа кэллим. Бу Алматы биир кэрэ Хире, көстүүтэ уонна открыткаларга үрдээҕин бу хири таһаараллар уонна көрдөрөллөр. Манна олус элбэх турист сылдьааччы. Олорон мин ону эрэ көрдөрө буолбакка, мин манна хаҥкылыы кэлбитим. Хайдах бу кэпсээбитим курдук, бу хас биирдии куорат районноругар маннык катоктары аһаллар дьэ манна дьоннор бары кэлэннэр босхо холобур хаҥкылаах буллаххына хатыаһылыаххын сөп хуох буоллаҕына манна арендалааҥҥын киирэҥҥин хаҥкыылыыгын мин дьэ быйыл бастакыбын бу видео устаарыбын киирэммин хаҥкыылаатым эмиэ наһаа үчүгэй мууһа ырааһын оҕо аймах элбэх уонна мин салгыы өссө эһиэхэ киэһээҥҥи Алматыны көрдөрүөхпүн баҕардым. Бу чаһыйбытын уларыппыттарын кэннэ түөт аҥаарга, Алматыга дьэ хараҥаран саҕалыыр. Бу бириэмэни уларыппыттарыгар олохтоохтор үрдээн кыйаханаллар. Ол эрэн баҕардар өссө то куоластааһыҥҥа таһаараллара буолуо уонна то чаһыыларын уларытан көрөллөрө буолуо дии саныыбын. Алматы ытык күнүһүн эмиэ кэрэ, онтон киэһэтин Өссө киэркэйэр дии саныыбын, уота күөһэ умайан барыта сырдыы түһэр. Көрүҥ эрэ бу маннык э, наһаа үчүгэй хас биирдии этэ бу дьон сэргэ сирдэрин барытын киэргэтэллэр, уотунан чаҕылыйан турар. Кыдьыктыы ханна эрэ остуоруйа баар буолан хаалар курдуккун. Икки тыһыынча сүүрбэ түөрт сыл бүтүүтүгэр нэһилиэнньэни аахпыттарынан Алматыга икки миллиөнтэн икки жүз хүрбэ аҕыс тыһыынчаттан тахса киһи олорор эбит. Ол иһин киэһэ аайы өрөбүлдүкүн буоллун, үлэ дүкүнэ буоллаҕына куруук пробка, дьэ массыына даҕаны элбэҕэ. Ол да буоллар автобустар баар буолан быдан түргэнник ыһыддьаҕын уонна дьиэҕэ түргэнник кэлиэххэ сөп. Бу маннык мин видеобын түмүктээн эрэбин, ол иһин баһаалыста доҕоттор, видеобын сөбүлээбит буоллаххытынан кирэҥҥит суруйтарыҥ, миэхэ баһаалыста лайкта көрүҥ уонна санааҕытын, ыйытыыларгытын баһаалыста миэхэ суруйуҥ, барытыгар чопчу эппиэттээн көрүө. Онон мин алматым бу маннык.